Tampykdanam ýörüşse bolar. Ondan soň efire Türkmenistan boýunça iň edepli gelin türkmen gelin-gyzlaryna edep öwretmek üçin ekrana çykýar. Edepli gelin, Gyz siz ýaly sallan saljak däl ogul täç. Ol edepli bolansoň saçyňyňkydenem kelte. Göwni açyk. Edep bil türkmen gelin dösdüm göbege çenli bärem açyk. Soňky döwür prezidentimiz banýany işlediň diýip kän komanda bermänsoň komanda berilmezdi derkim öz başyna iş edip bilmänseň nä metjitde amal edilenseň beýleki işler ähli maşalkalar şolaň egnine.

Şyhyýetli. Ýok, adam ozal gelibersin, toýa gel. Üstüniň şarybyny çalyşyber, bütin nesliňe ýeter. Yçgylap ýörme. Eýde, Öýeliniň dyrnaklary şekili halta ýyrtýan owganmyşyn jigruň. Ha, olam paşar kraska batyrlan damak-gandan doýan itiň erni ýaly dym-gyzyl.

Telekompaniýaň bagtlyjy, güýjümiziň ýetdiginden edep-gepleşigimize başlaýar. Wagtymyzam çäkli, özümizem göni syrly.
Edep hakynda näçe aýtsaň aýdyp oturmaly, wagtymyz çäkli bolansoň hiç zadam aýtmarys. Ýöne bir zady belläliň. Ýetmiş ýyllap gyran degen ors edepli bolmagy goýma tas ýalaňaç wagtdy. Garaşsyzlyk dadymyza ýetdi. Garaşsyzlygyň beren miwelerini sanaman geçsek elbetde günä bolar. Mysal üçin olardan sünnet. Ýetmiş ýyllap gyran degen ors. Türkmeniň sünnetini eýikdirmedi. Hudaýa şükür indi sünnetimize şemal çaldy. Sünnet indi özümiziňki. Näçe nemesseň nem edibermeli. Äý, uýam, äý, äý, äý. Näçe nem etseň nem et, ne bolsa agaçmazaň. Bigazaplaat barmy? Jähenneme gidenem özüne ýoldaş gözläp ýeri ýaly bile ýene gelin çykar eken.
Ýurt Garaşsyzlygyny alamazdan soň on ogul sünnetläp sürä goşan Tyllagözel daýzamyz göni sirde. Tyllagözel daýza siz özüňiziň türkmeniň sünnetine bolan buýsançly milli garaýşyňyzy aýdaýsaňyz.

Ülkämizin mähriban ýoldaş heleýleri aýtman köp dymdyk. Elimiz uştaýyk goýup, kükrege goýup, boýnumyz alyp dogrusyn dogry aýdalyň. Ýetmiş ýyllap küremin degen orus Türkmeniň sünnetine gün berme diýip, indi Hudaýa şükür, Ak işan jandan aýrylaýyn sadagasy bolaýyn Gurbanmyrat işan. Sünnet indi özümiziňki. Sünnet indi biziňki. Asyl sünnet meňki.
Seňki. Haýbat hemmesi seňki. Ýöne beýtmesene. Ugramala gerek. Sen telewizordan daşyna çykarylmaň diýip biri-birine häli boldy hä. O zaman bize ýetmiş ýyllap türkmene gün bermedik gyrgyn degen ors aýallaryň telewizora çykyp sünnet diýenini eşitmändir. Sizden eşitdik bagyşlaň ol uýalar. Hajy hakykatyň gözüne seredip boýun alalyň. Biz-ä türkmen gelinlerinden eşitdik şony. Orslar-a telewizora çykyp gelinleri sünnet diýenokdy. Sünnetini ele aldyk. Sünnet hem kyndy. Indi sünnet hezil. Baý hezil-ä. Sünnet bir hezil, bir hezil. Asyl aýdyp diýer ýaly däl, ýaman hezil.
Labyna.

Beýik hem baky berkarar bolmagy üçin oň raýatlary, ýaşaýjylary ylymdan, bilimden hökmany suratda ýaraglanan bolmalydyrlar. Ondan ýaraglanmak üçin bolsa ilki bilen ol halk edepli bolmalydyr. Diýmek, ähli kämilligiň ähli professionalizm edepden başlaýar, ähli üstünligiň ezici şehiniň adyna edep diýilýär diýseň, ýalňyşmarys. Ýoluň berkararlygynyň hatyrasyna edepli bolalyň, mähribanlar, edepli bolalyň!